zaŋ kpa ka di pa o bizinɛs ka o zaŋli zaŋ kpa ka di pala o ni zaŋli kpa maa o dirila fiila suŋ shɛli wallaahi ka di ku nyɛla o maŋ ka o damni ginda o ŋmɛla yila bahi o maŋa wula ka o niŋ na ka di ku pahi hankali fiila ka o dirila naawuni zuɣu o koharila o maŋ maa o koharila o maŋ maa yɛla di zuŋɔ n yɛli maa a ni nyɛ wuman kam paɣa kam paɣa kam yowur mata hu yu ar paɣa kam ŋun kam ku zaŋ kamɛra n zaŋ kpa ka di pa o bizinɛs ka o zaŋli zaŋ kpa ka di pala o ni zaŋli kpa maa o dirila fiila suŋ shɛli wallaahi ka di ku nyɛla o maŋ ka o damni ginda o ŋmɛla yila bahi o maŋa wula ka o niŋda ka di ku pahi hankali fiila ka o dirila naawuni zuɣu o koharila o maŋ maa o koharila o maŋ maa ayi Simpliciter, lala ka o yɛli, ka ŋun ba kana ti tuɣi kpe ka yɛliya yaa, yi nolɔri n-kanna maa, ya ŋunkam yi yɛra ni Koran challenge ka yi nyɛ bipuɣiŋga ka a ŋmaai vidiyo n-kariŋkariŋ zaŋ yi haram, Naawuni bi pɔhi lala, pakɔrisi ŋɔ ka a bɔra, dabba ka a bɔri ni bɛ daa ti mi baŋya, ʒini ŋmari bi nyɛn ya, doo yili ka a be oo, a ka doo yili oo, ashawo kpaɣinli n-nya, you are exposing yourself for boys to buy you. ma dab sɔ bɛya la bia ku karim karim o ku karim karim maa wɛ o bia ŋɔ lɔŋ nyaɣisi o ŋun maa bɛn kala amiriya gba n po na hali o inbox o social media n tooli o namba ka di ti kpaŋsiri zina di yɛtɔɣa kamani yɛri ma bɛn daa mi through that a ka shɛli niŋbu di puuni n zɔŋ di di fiila shɛm I disagree luɣi shɛli polo gba ka a lahi ŋmɛli ka i wum I disagree when he said that wummiya. Yɛla li zuŋɔ n yɛla mi a nyɛ woman kam paɣa kam paɣa kam yo mata who you are paɣa kam ŋun kam ku zaŋ kamɛra n zaŋ kpa ka di pa o bizinɛs ka o zaŋli zaŋ kpa ka di pala o ni zaŋli kpa maa o dirila fiila suŋ shɛli wolahi ka di ku nyɛla o maŋ ka o damni ginda o ŋmɛla yila bahi o maŋa wula ka o niŋ na ka di ku pahi hankali fiila ka o dira naawuni zuɣu o koharila o maŋ maa o koharila o maŋ maa ayi Chɛ ka ti yab tab yɛlimaŋli. Maŋ ŋun woligi na mi ni paɣa ka mini maa ka o maŋ vidiyo n-ŋme yila buhi maŋa n-wara ni o kɔhiri o maŋa no ni ka di paai hankali fiila ka o dira hankali fiila ŋun ka o yɛn diri hankali fiila ti ŋuni yi pun paɣi o hook up girls o bi hankaya dibaala ninsabu ŋun mali hankali o kɔhiri o maŋ wula ni kul ka di pala hankali fiila ko yɛn di who are you advising ŋmaa video n ku nyɛri girls daa tiktok kom gba ka ti advice ro taba ban le nyɛ hookup girls ba a ka ti ha advice raa taba who are you a hankali dibala kom gba ka ti turo taba eh paɣa ŋo yaa di ti naa mali dariza a da min waɣa gba nyɛla hookup girl a chɛbɛ ni maa ti bi mi nyɛmi ŋun ka ha advice

hali chuɣu dama gba yi ka foto nim ŋmahibu ka yi chɛna chɔmiya i ku kpa ka nari mali ka shɛli nyɛ eh, to ku guliya man no lɔri ka na yi nyɛli ni Quran challenge wa Quran challenge kana no lɔri ko ka bi karinda Quran Quran daba la ka yi daŋ mi o ko chɛŋ ti bɔhim suura suura bɛ bihira ti bila bin naasi bila bin falak n ka ti karim kuli wa laawa ka ka ti karim Quran chɔmiya malimo niriba lɔri lɔri noli ni bɛ naawuni so ba dakiika ba ka ti ʒiya ŋun ki kɔhiri yimaŋtira nyama nyama nyama nyama nyama ashaawo bihi a get out shɛbiya ka niriba kɔŋ diya ka ka ti praise bɛ bɔri ni bɛ tonya for me somebody like me man ka hook up this anyway so ma yi ko yɛlima yɛn yɛlimi hali ma yɛn laɣiri ba ka n ku baŋ ni Hukab jiran nya bɛ ka bɛ mi ni Hukab tɔn yi ku pretend ma ma yi ku baŋla a viɛli yi bɔra din viɛli gari dunia zaa man dee baŋ ni a kɔhiri la amaŋa ka a viɛli gari dunia zaa n pɔi Naawuni n ka a kuri di zuɣu man ku n yɛli mi ka mali n daalaafee yi yi niŋla ka dab shɛba kana ti kɔmɛntiri ka niŋ maa shɛm di kɔri kpima n bala bɛ niŋ la lala ni bɛ nya yi chaŋ zaŋ ya kuli n ti zaŋ ya dɔni so yi niŋ mistake gba bɛ mi n yɛli ya ti ni ni yɛli ya Ashaawunim nya nya yi kɔhiri maa a yi maaka maŋ vidiyo n-wo waa n-wo waa n-tɛhina gbuna eh n-kpa kamara bee n-tɛhidila bee n-kpa tiktok m-po Naawuni m-po Naawuni a shɛhi o nyaa m-po Naawuni a kɔhirila a maŋa